Taħseb li hemm ukoll eh, l-idea li pene kbir u aktar dominanti fis-sens. Ma nafx eżatt fejn sejjer bija ma ħansaqsi hmm. mistoqsija. Eh, mela, ħafna nisa nismaħħom eh, igergru għax il-pornografija li jammirata ehm, hija mirata biċċa kbira lejn l-irġiel u li mhm. fiha eh, ikun hemm ħafna ehm, spiex ta' sfumaturi violenti jew dominanti fuq in-nisa, mm. li spiex ta' il-mara tiġi dominata. Jista' jkun li raġel iħoss li pen ekbar jista' jiddomina dik il-mara u għalfej Mill-analiżi tan-nisa, il-pornografija l-aktar prevalenti u available hija male-centric minħabba li teżisti din id-dinamika ta' dominazzjoni. Ta' ħafna sens, għavet niftakar eżempju. Dawk is-soldati li jidħlu ġo raħal u biex jiddominaw jirrepjaw in-nisa u ġieli anke jagħmlu sess anali fuq l-irġiel. Anka l-mod kif nitkellmu aħna bejnietna. Hmm. Xamilli, taf kif? Hmm. Jew inkella taf x'namilla, taf x'namillek. Hmm, hemm ħafna relatat u jien nemmen ukoll l-aggressività u s-sess imorru ħafna ma' xulxin. Xi anka kif nitkellmu ma' xulxin, kif nikdmek, x'namillek il-lejla, dawn kollha kliem. li joħorġu ċertu parti minna li annimaleska. Mm-hmm. Eh, allura il-parti tagħna li hija aggressiva mm-hmm. u l-parti tagħna li hija sesswali mm-hmm. huma viċin ħafna ta' xulxin. Infatti l-istess ormon, il-testosteron li jifju li għatnej li huma, ma jfissirx li b'aggressività nitkellem fuq violenza jiena, Imma anke nitkellem ma' ħafna nies anke fit-terapija li jogħġobhom sess b'ċertu aggressività. Anke l-att innifsu bl-aggressività hemm iktar ċans li tnejn huma jeġakulaw jew jorgazmaw. Mhm, mhm, mhm. Eh, Tames, eh, ma nafx ir-risposta eżatt, imma meta tajt di tal-qis tal-pene, naħseb jiena qed fakkarni f'dawn il- Sitwazzjonijiet fejn tafx għamilli ta' xini jew ta' tafx ħan għamillek, issa nissa jien naħxik li l jew.
Eh, u għalfejn n-nisa l-ura jħossu li la darba n-nisa, per esempio, inti għat li jitnej, hemm iktar ċans li ġakula meta l-sess ikun eh, kollu xejra aktar mhux violenti ma aggressiva. aggressiva. Eh, Passjonata. Eh, għalfejn in-nisa ma xorta mbagħad meta jaraw pornografija li għandha daw tendenzi aggressivi jħossu li miex pornografija li tirrappreżenta xorta ta' sess li jħobbu huma. Jekk jeġakulaw. Jiena li naf li il-pornografija hija iktar immirata lejn il-sesswalità maskili għax il-maskerta, il-sessualita maskili titqanqal iktar minn dak li tara u dak li tisma. Mhm. Infatti, il-pornografija ħafna drabi ehm, dik li hija għal-maskil hija iktar fuq voyeuristic, ma li qed nara dak xed jagħmel il-dik jew dawk xed jagħmlu. Waqt li dak li jgħidu female friendly porn, Ħafna drabi kif jiġu meħud il-video huwa iktar li l-mara da parteċipi u hemm iktar storja fiha. Għax il-sesswalità femminili hi iktar l-emozzjoni u l-fantazija. Emozzjoni ma jfissirx imħabba, tajjeb ma jfissirx imħabba, mela? jista' jfisser li I feel wanted, Jista' jkun li I feel desire u għalhekk il-fatt li inti għandek ir-raġel li qed ikun aggressiv miegħek li kważi kważi jintilef meta qiegħed miegħek bħala mara qed tħoss li dan tilef lilu nnifsu tant tant jiena ġennintu, tant jiena ħawwattu. Tajjeb li tilef lilu nnifsu. Infatti jekk tara il-top 5 sexual fantasies tan-nisa u l-irġiel. Sewa. Fit-tnejn li huma hemm dominanza. Hmm. U fil-maġġoranza fin-nisa huma li jiġu dominati u fl-irġiel li hu- li jiddominaw. Ma jfissirx li kull mara hekk u kull raġel hekk jew inkella m'hemmx divers- diversitajiet f- fl-orientazzjoni sesswali, eżempju raġel raġel mara u mara. Però naraw ħafna anke fil-klinik li r-raġel hemm din l-idea ta' Li jiddomina u l-mara li tiġi dominata.